Jigim çörek ugratjak bolýaňmy masgara bolýa pabyg oýnap gijesi gündizi pabyg sen dogan bolup diý bir zat gygyr. Bolýa eje. E Kuwwat bare magazyna baryp gaýt taşla pabygyňy. Şu doganyň gazanýan pullaryny näme etýär çilim çekýän bilýäňmi. Nätdiňaý saňada çilim alyp gaýtmalymy. Näme diýýäňä sen.
Sen näme diýýäňow sen çörege diňe meni çörege gidirmek üçin dogurdyňyz bor de bizatlyk çorokgysyn.
Seret, ýene urşup başladylar, ul-köçä masgara etdiler, gyrylýarlar. Bir zat diý şulara kakalar bolup. Gygyrbaga it Ýaly gowusylar eşdýär. Urşuň, gyrylyň, gyran degenler. Kaka men hiç zat diýemok ejem gygyr diýen üçin gygyrdym o pajyjam göz çüýrese-de gyzyk däl dälmi agam. Sere sere gohuna seret uraram bu bizi. Eje bel galdyrýaňmy. Sen näme eje hemmämize gep berip çakyp çakyp heşelle kakyp otyrsyň. Adam başgalaryn aýtmajak bolsa kim aýtmaly bir ölsem diýseňiz men göni. Dostlar şeýdip kim video başla şeýdip. Hemme jaňyda salam alykum mähriban dostlar. Bertdäde hoş geldiň agam. Hoş bulduk. Hemmäňize salam alykum. Warşawa şäherinden ertir sagat näçede? Ertir sagat öýlen 6-da. Ertir sagat öýlen 6-da. Dawai 5-de. 30 iýul öýlen sagat 5-de. 5-de. Hemme türkmen oglunlar nirde işleýän bolsaňyz, bir motivasiýa berjek nesip bolsa bar. Toplan şolyň oglanlar gyzdan edip bilýär bilmeýän ýok Pälwan kafesi. Pälwanyň kafesine geliň sagat 5-de 17.00-da inşallah e, görüşip bir salamlaşyp özara sorag jogaply gürrüňdeşlik bolar görüşer birek-birek bilen didarlaşar dostlar. Öýlän sagat 5-de men hem şu taýda Berkdäde de şu taýda hem şu taýda. Pastepu 5 Pälwanyň kafesinde belli ýer belli sagat dostlar. Hizmet edýän gelenlere gidenlere. Ne bu da ofisant. Benim hizmet ofisant benim.
Ne be? An be, gadan yerde be, gadan yerde be. Matta oğlanlar hem be canlı. Lan, sağ olsun. Ertir 30 iyulda saat öýlen 17.00 öýlen 5 bolýar dostlar. Hemme jaňyza garaşýar, jaňyz sag bolsun. Dertade de hoş gelipdir. Hoş bulduk. Sada bolmakdan gorkmaly däl. Sada bolup bilseň buýsanmaly sadadygyňa. Ony boljak diýip bolubam bolan aga, ol seň tebigatyň. Sen ýa sada, ýa sada däl. Boljak bolup bolup bolmaýar ony.

Newropatologiýa beren. Kiçiräk biznes başlapdyr. Medisinskiý hukukçy. Hukugy öwrenip başladym diýýär. Ýetmiş ýaşdan soň. Ýetmiş ýaşyna çenli öwreniljek zadyny öwrenipdir. Hukuk açýa bolan indi beýninde täze öýjük açylypdyr, täze dünýä açyldy. Ýöne medisinskiý hukuk. Mysal diýýär, awariýa bolýar diýýär. Awariýada adamam şikes alýara diňe maşyn şikes alanok-a. Maşynyň şikesini, maşynyň çeken zyýanyny hasaplap bolýar. A ýöne adamyň alan trawmasyny doktor lukman hasaplamaly. Şol ugurda ýuristler ýok diýýär. Seret, Germaniýada-da spesialist tapylmaýan ýerler bolýar. Şoň ýaly zerurlygyň bardygyny bildim diýýär, ýuridiski kompaniýa açdym diýýär. Ýöne medisinski, öz esasy hünäri bilen baglanyşdyryp açypdyr. Ýaňky ýalak hadysalar bolan ýagdaýynda adam trawma aldy, şuňa näçe kompensasiýa tölemeli garşy tarap? Indi garşy tarapyňam özi tölänok-da, strahowkasy tölýär-de. Şo strahowoý kompaniýalarda konflikt dörýän eken köplenç. Hiç çözgüt çykaryp berýän nime ýurist lukmançylyga düşünenok. Şoň üçin hem lukman hem ýurist bolýan talap bolanda ýetmiş ýaşdan soň täze hünär öwrenipdir. Şoňa ýaly bir utgaşykly ýagdaý bar bolup bilýär.
Aslynda almaýan çaga ýok. Biz ene hökmünde çagalarymyzy okatjak bolýasda, her bir çaga alýar. Hemme çaga öwrenibilýär. Ýöne ony diňe usul we wagt gerekde. Çagany bir hili ekine meňzedeliň-de. Erik agajy üç ýylda ýetişýän bolsa, diýeliň, arça agajy bäş ýylda ýetişýär. Indi şuny diýip bolmaýar-da, bäş ýylda ýetişen arça agajyna üç ýylda ýetişen wagty gaharlanyp bolmaýar. Çagada şoňa meňzeşräk bir zat, eger ekin ekýän bolsaňyz, olary wagtly-wagtyna suwaryp durmaly. Eger wagtly-wagtyna suwaryp durmasak, idegine seredip durmasak, agaçlar guramak bilen bolýar ýa-da miwe gowy bermeýär. Çaga-da şoňa meňzeýär birazajyk. Biz onuň idegini ýetirip durmaly. Bir zatlar öwredip başlamyzda, çaga biziň dişimiz ýalyk çalt alman bilýär. Oňa seretmeli däl. Käbir çaga bir aýda alýar, käbir çaga üç aýda alýar. Käbir çaga bir ýylda-da bolup biler. Şeýle durmuşda praktikalar boldy. Aý şundan dizaýner çykmaz diýip bir karar beren adamymyz wagtyň geçmegi bilen gördük. Güýçli dizaýner bolup ýetişipdir. Şoňa biz özümizem geň galdyk dagy binna okamady gapdamdaky mugallymda okady welin futbol oýnap bilmez diýen çagamyz güýçli futbolist bolup ýetişibilýär. Başda şeýle bolubilýär. Çaga ilki başda bir setir goşgyny bir setirjigiň gürrüňini edýände bir minutda öwrenýän bolsa, Eger siz sabyr görkezseňiz, şol soňabaka iki setir goşgyny bir minutda öwrene bilýär, soňabaka dört setir goşgyny bir minutda öwrene bilýär. Dowamlylyk gerek bir zat öwretmek üçin we sabyr gerek. Ýagny çagada tizlenme döreýär. Ýöne serediň, öwredip otyrkaňyz çaga, sapak geçip otyrkaňyz ýa-da ýene bir zat öwredip otyrkaňyz çaga, Aý sen öwrenibileňok. Tupoýmy sen, sen nähili adamow ýaly gereksiz söz ulansaňyz, ynanyň o çaga öwrenjek zadam ýatdan çykarýar. Çaga dyrmaşyp, dyrmaşyp, dyrmaşyp, dyrmaşyp iň soňky ýetmeli ýerine baraýyn, ýokardaky duran adam ýokardan aşak itip goýberse, yzyna kelemenläp gaýdýar-da, edil şoň ýaly bir zat. Çaga öwredip otyrsyň, öwredip otyrsyň, öwredip otyrsyň, onsoň haçanda belli bir ýere baranda siz sabyr edilmän, Bir gereksiz söz aýdyp goýberseňiz, o çagaň ýaňkyja öwrenenleriň barysy deşilen haltaýalak bolup uçup gidýär. Durmuşynda, pikirinde, aňynda gereksiz bir yz goýýaňyzda çaga ýygyrmak bilen, çaganyň almagy üçin şertlerem döretmeli. Mysal, telewizor bilen telefonyň ýanyndan aýrylmaýan çaga alanogaý diýip haýyplanmagyň manysy ýok. Ilki şu alanogaý diýlen netijä berýän şertleri düzeltmeli. Mysal üçin, ýaňky zatlardan uzagrak tutmaly. Ýa-da uzakly gün futbol oýnap gelip ýadaýan çaga alanok-aý diýeniň manysy ýok. O almaýar, o ýadap geldi çünki. Okadýan çagaňyzda ösüş barmy, ýokmy, şoňa üns bermeli esasy. Ýagny çaganyň düýni bilen şu güni deňmi, deň dälmi? Käbir çaganyň düýni bilen şu güni gaty tapawutlydyr. Bu gün gaty ýokardadyr. Ýöne käbir çaganyň düýni bilen şu gün azajyk tapawut bardyr. Möhüm zat tapawut barmy ýagny çagada ösüş bamy biraz haýalrak ösýär ýöne aýdyşym ýaly ol soň tizlenme döredýär ýagny bir ýyldan soň beýlekiň yzyna ýetip ölýär ondan bolmana bir zat ýatdan çykarmalyňda onuňky synasy ýerinde akyl huşy ýerinde bolsa ol uly Allah tarapyn berlen ullakan bir bagt ýöne şeýle bir enatalar barda durmuşda biz gördük çagam elini uzadyp suw içjek diýibilen güni meň üçin ullakan toýdy diýýär indi size Aly bilenok, oka bilenok diýip çagaňyz gygyrýan göwnüne deňýän, oýan ata-da, Meň çagam suw diläbildi, o almagyň ynta, sapak okatmak hakynda gürrüň gidenok, suw diläbildi diýip begenýär. Çaga dogry usul bilen öwredilse çaga öwrenýär. Mysal üçin käbir çagalar kitap bilen öwrener, käbir çagalaryň eline şol guraly, enjamy berip, eli bilen tutduryp, barlatdyryp etseň gowy öwrener, käbir çaga wideo arkaly öwrenmegi mümkin. Ynam bildirmeli-de, edip oturan wagty şuny kellämizden doly aýyrmaly, bu çaga oňarmaýar diýlen Pikiri doly aýyrmaly. Mysal üçin, edibiläýjek zatlaryndan başlamaly. Ikini ikä köpeldende dört diýip aýdybilýäňmi? Hä, tüweleme görýäň ana, edibilýäň. Ikini üçe köpeldende alty diýip aýdybilýäňä, tüweleme görýäň, edibilýäň diýip ynam bildirip gitmeli. Näçe ynam bildirdigiňizçe o ýöreýär. Onda ynat hökmünde, pedagog hökmünde biz çaga ynam bildirmedik. Ynat hökmünde siz çaga ynam bildirmeseň, oňa kim ynam bildirmeli? Oňa biri motiwasiýa bermeli. Şu gün çaga gowy ýagdaýda dur, ylmy zat gowy ýagdaýda dur, ýöne, Hiç hili ösüş-özgeriş üstünde işlenenok. Ol çagada gitgide peselmek bilen bolýar. Türki halklara degişli bir nakyl barda işemeýän demir pos tutýar. Mysal üçin öýde pilimizi işletmesek pos tutup basýar, paltamyzy işletmesek pos tutup basýar. Işläp dursa ýylpyldap durýar. Edil şoň ýaly çagaň üstünde işlenip durulsa we dogry usullar bilen öwredilse çagada hökmany ýagdaýda ösüş bolýar. Şeýle bir zat bar. Şu gün bir zady oňarmaýan çaga ertir hem şo zady oňarmaýar diýip zat ýok. Ol oňarýar. Belki, ugry ýalňyşdyr, ýalňyş zat bilen güýmenip oturandyr. Belki, başgarak ugur saýlamalydyr, olam bir bolmagy mümkin, ýöne şu gün bir zady oňarmady diýip, ertir hem şo zady oňarmaýar diýip zat ýok. Şu gün ruçka tutubilmeýän bir çaga ertir kitap ýazyp biler. Ýazyjy bolup ýetişip biler. Ýa şu wagtam okan bir Dan Taýar gazetinde bir waka bardy-da, türkmen ahunlaryň biriniň ahun bolup ýetişişini gürrüň beripdi-de, Bysmylla rahman rahym sözüni bir hepdede öwrendim diýip, şonda aýdypdy. Bysmylla rahman rahym diýlen sözi bir hepdede öwrenýän adam ahun bolubilýän bolsa, ynanyň, maňa görä, islendik çaga wagty gelende alym bolup ýetişibilýär. Ine, şeýlerägem bir söz bar, Zannynda bolmasa bolanok eken diýip. Men ýöne Zannynda bolmasa bolanok eken sözüni, ylym üçin men ony kabul edemok. Ylym üçin dogry hasaplamok-da o sözi. belki harakteri üçin, belki terbiýesi üçin aýdylan bolmagy mümkin. Çaga dogry usul, dogry ýörelgeler bilen şoňa ylym berilse, şo çagada ylmy tarapdan hökman ösüş bolýar, elbetde edep-terbiýede-de ösüş bolýar. Bolmaýar diýip zat ýok.